Essalamu Aleýkum hormatly adamlar! Garaşsyz, Baky-Bitarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Hormatly Prezidentimiz özüniň dynç alyş pursatlaryny maşgala agzalarynyň arasynda bolmak bilen sportuň dürli görnüşleri, şol sanda awtomobil sporty, mundan başga-da saz sungaty, çeper döredijilik bilen meşgullandy. Bizem şu günki gepleşigimizde Arkadag Prezidentimiziň zähmet rugsadynyň käbir pursatlaryny Size ýetirmegi makul bildik. Zähmet rugsadynyň dynç alyş günleriniň dowam edýän pursatlarynda mähriban Arkadagymyz Säher bilen welosipedde gezelenç etdi. Mälim bolşy ýaly, soňky ýyllarda gönden-göni hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzda sportuň dürli görnüşleri, şol sanda welosiped sporty işjeň ösdürilýär. Şeýlelikde, ýurdumyzyň ilaty, aýratyn-da, ösüp gelýän ýaş nesiller welosiped sporty bilen barha işjeň meşgullanýarlar. Dynç alyş günleriniň dowam edýän pursatlarynyň birinde mähriban Arkadagymyz Şapolat atly ajaýyp bedew bilen didarlaşdy. Ynsan gylykly bedewleriň özboluşly dünýäsi bolup, olar özleriniň dürli hereketleri bilen oňyn täsirler galdyrýarlar. Toplumyň çäginde mähriban Arkadagymyz Şapolat atly bedew bilen birsellem gezim etdi. Bu görnüşler ynsan bilen bedewiň arabaglanyşygyny, halkymyzyň bedewlere sarpa goýmak ýaly asylly ýörelgeleriniň häzirki zaman derejesinde dowam edýändigini alamatlandyrýar. Ahalteke bedewlerine aýratyn gadyr goýýan mähriban Arkadagymyz türkmen atlary bilen baglanyşykly wezipeleriň üstünlikli çözülmegine hemmetaraplaýyn ýardam berýär, bu bolsa bedewleriň şöhratynyň dünýä dolmagynyň baş şertini emele getirýär. Mähriban Arkadagymyz ussat çapyksuwar, halypa seýis, tejribeli atşynas höküminde behişdi bedewlere uly sarpa goýup, döwlet ähmiýetli möhüm işleriniň arasynda bedewler bilen didarlaşmaga wagt tapýar. Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň yzygiderli tagallasy netijesinde ýurdumyzda atçylyk pudagy ösüşiň täze derejesine çykdy. Şeýlelikde, atçylyk pudagynyň ösdürilmegine, arassa ganly ahalteke bedewleriň baş sanynyň artdyrylmagyna, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Bu işler atçylyk sportunyň ösdürilmegini we at seýislemegiň hem-de at çapmagyň gadymy ýörelgeleriniň wagyz edilmegini şertlendirýär. Gönden-göni mähriban Arkadagymyzyň tagallasy bilen, ahalteke bedewleriniň dünýä ýüzündäki abraýy belende göterildi. Ýurdumyzda atçylyk sportuny ösdürmek, halkara derejesindäki at çapyşyklaryny guramak boýunça giň möçberli işler alnyp barylýar. Bu bolsa dünýäniň atçylyk bilen meşgullanýan hünärmenlerine, alymlaryna uly gyzyklanma döredýär. Taryhdan belli bolşy ýaly, ahalteke bedewleriniň özboluşly bezeg gurluşy, reňk aýratynlyklary bolup, olar adamlaryň ýakyn syrdaşy hasaplanypdyr. Seýisçilik sungatynyň kämil derejä çykmagynda zehin goýan seýisleriň tagallasy bilen döredilen ahalteke bedewleri dünýä atşynaslygynyň naýbaşylaryna öwrüliler. Munuň özi şöhratly pederlerimiziň tebigat bilen sazlaşykly işiniň seýisçilik sungatyny ýokary derejä göterendiginiň aýdyň subutnamasydyr. Dynç alyş günleriniň dowam edýän pursatlarynda hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň ygtyýaryna gelip gowşan täze harby enjamlaryň käbirini synagdan geçirdi, nyşana ok atdy. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz ýetginjeklik ýyllarynda-da nyşana ok atmak boýunça Türkmenistanyň çempiony derejesini eýelemegi başarypdy. Bu görnüşler harby düzümlerde alnyp barylýan işleriň kämilleşdirilýändiginiň, Ýaragly Güýçleriň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr. Şeýle hem dynç alyş günleriniň dowam edýän pursatlarynda hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginde welosiped sürdi. Bu ýerde Aşgabat şäheriniň häkimi Durdylyýew milli sporty hemmetaraplaýyn ösdürmek, Olimpiýa şäherjiginiň ähli desgalaryny degişli derejede saklamak we olary netijeli peýdalanmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz bu ugurda alnyp barylýan işleriň degişli derejede dowam etmelidigine ünsi çekip, bu babatda zerur çäreleriň amala aşyrylmalydygyny belledi. Mähriban Arkadagymyz köpçülikleýin welosipedli ýörişleri guramak ýaly asylly ýörelgeleri esaslandyrdy. Oňa Türkmenistanyň ullan-kiçä ähli ilaty işjeň gatnaşýar. Häzirki döwürde dünýäde sport halkara hyzmatdaşlygynyň ähmiýetli bölegi bolup durýar we ol ynanyşmak, birek-birege düşünişmek ýagdaýynyň emele gelmegini şertlendirýär. Ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmäge uly üns berilýär. Raýatlarymyzyň saglygyny berkitmäge, olaryň ömrüniň dowamlylygyny uzaltmaga gönükdirilen giň gerimli işler geçirilýär. Bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin ýurdumyzda iň gowy şertler döredilýär. Şunlukda, welosiped sportuny ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Hereket etmegiň iň bir peýdaly we ekologiýa taýdan arassa görnüşi hökmünde Türkmenistanda barha netijeli häsiýete eýe bolýan sportuň bu görnüşiniň ilat arasynda uly meşhurlyga eýe bolýandygyny bellemeli. Şunlukda, mähriban Arkadagymyzyň göreldesine möhüm orun degişlidir. Döwletimiziň baş baýlygy bolan halkymyzyň saglygy, nesilleriň bagtyýar, asuda ýaşaýşy hakyndaky aladalar örän jogapkärli wezipeler bolup, häzirki zaman dünýäsiniň talaplaryna laýyklykda, köpçülikleýin bedenterbiýäni, olimpiýa hereketini, sport medeniýetini ösdürmekde aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Döwletimizi häzirki zaman sport-sagaldyş düzüminiň giňeldilmegine hem-de halkara ülňülerine laýyk gelmegine ägirt uly serişde gönükdirýär. Ýurdumyzda gurulýan ähli bilim we mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynyň taslamalary ýokary derejede enjamlaşdyrylan sport zallaryny, basketbol we woleýbol meýdançalaryny, ýüzülýän howuzlary, tennis kortlary we beýlekileri öz içine alýar. Aşgabatda ähli amatlyklary özünde jemleýän Olimpiýa şäherjigi hereket edýär. Bu ýerde iki müň on ýedinji ýylyň sentýabr aýynda ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça bäşinji Aziýa oýunlary, iki müň on sekizinji ýylyň noýabrynda bolsa agyr atletika boýunça dünýä çempionaty üstünlikli geçirildi. Ýeri gelende aýtsak, Olimpiýa şäherjiginiň ýüzüş howzunda suw sportunyň dürli görnüşleri boýunça türgenleşikleri geçirmek we halkara bäsleşiklerini guramak üçin ähli zerur şertler üpjün edilipdir. Ýüzüş howzunyň ýokary halkara ülňülerine doly ylaýyk gelmegi bu ýerde dürli derejedäki ýaryşlary geçirmäge mümkinçilik berýär. Hormatly Prezidentimiz Olimpiýa şäherjiginiň ähli desgalary bilen bir hatarda ýüzüş howuzlarynyň netijeli peýdalanylmagy, olarda türkmen türgenleriniň türgenleşikleri geçmekleri bilen baglanyşykly meseleleriň hemişe ünüs merkezinde saklanylmalydygyny belledi. Bu desgalar ýurdumyzyň suw sporty bilen meşgullanýan türgenleriniň halkara ýaryşlaryna taýýarlyk görmeklerinde örän ähmiýetli bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz Olimpiýa şäherjiginiň häzirki zaman sport enjamlary bilen üpjün edilen türgenleşik zalyna-da bardy. Köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we ýokary görkezijiler sportuny ösdürmek Türkmenistanda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna çykaryldy. Sagdyn durmuş ýörelgesiniň işjeň tarapdary bolan mähriban Arkadagymyz watandaşlarymyza, ozaly bilen bolsa ýaşlara şahsy görelde görkezýär. Hormatly Prezidentimiz dürli sport enjamlarynda degişli maşklary ýerine ýetirmegiň adam synasy üçin peýdasy barada aýtdy hem-de olary dürs ýerine ýetirmegiň usullaryny görkezdi. Bu maşklar adam synasyny pugtalandyrmakda we ösdürmekde ähmiýetlidir. Sport maşklaryny yzygiderli ýerine ýetirmek adamyň saglygyna oňyn täsir edip, bedeniň taplanmagyna ýardam edýär, bu bolsa sagdynlygyň we ruhubelentligiň baş kepili bolup durýar. Beden maşklary adamyň aňyna, pikirlenmesine, ünsüne we ýatkeşligine oňyn täsir edýär. Has takygy, bedenterbiýe adamda tutanýerliligi, erki, zähmetsöýerligi, birek-birege bolan oňyn gatnaşyklary, durmuş işjeňligini üpjün edýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda her bir adamyň sportuň saýlap alan görnüşi boýunça meşgullanmagy hem-de islegleriniň kanagatlandyrylmagy üçin ähli şertler döredildi. Şeýlelikde, sport we bedenterbiýe adamlaryň saglygynyň, erkiniň we sazlaşykly ösüşiniň köpugurly guraly bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, biziň baş maksadymyz bedenterbiýäň we sporty ösdürmekden, sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmekden ybaratdyr. Köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty, olimpiýa hereketini ösdürmek maksady bilen, ýurdumyzda bu ulgama ägirt uly möçberde maýa goýumlary gönükdirilýär. Şoňa görä-de, dünýä ülňüleriniň ýokary talaplaryna kybap gelýän sport üpjünçilik ulgamyna eýe bolan Türkmenistan iri halkara ýaryşlaryny geçirmekde baý tejribe toplady. Häzirki döwürde sport halkara hyzmatdaşlygynyň iň ähmiýetli we möhüm ugry bolup durýar. Ol ynanyşmak we birek-birege düşünişmek ýagdaýynyň emele gelmegine ägirt uly goşant goşýar. Sport häzirki döwürde jemgyýetimiziň durmuşynyň möhüm bölegine öwrüldi. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda sport hereketiniň ösdürilmegi bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklaýar. Soňky ýyllarda dünýä döwletleriniň türgenleriniň gatnaşmagynda geçirilýän sport ýaryşlary Türkmenistanyň wajyp halkara sport merkezi hökümindäki derejesini pugtalandyrdy. Mähriban Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, sport, munuň özi diňe bir bäsleşik, üstünlik we medallar däl-de, eýsem, ähli güýçleri birleşdirýän kuwwatly durmuş ulgamydyr. Hormatly Prezidentimiz durmuşyň möhüm bölegi bolup durýan sport ulgamynda döwlet syýasatynyň baş maksady beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri kemala getirmek bolup durýar diýip belledi. Sport beýik güýjüň, gözelligiň, saglygyň hem-de täze belentliklere tarap okgunlylygyň beýanydyr. Hut şonuň üçin hem ýurdumyzda sportuň tarapdarlary barha artyp, jemgyýetde möhüm ähmiýete eýe bolýar. Ýurdumyzda degişli düzümiň döredilmegi, ähli ýerlerde sport desgalarynyň gurulmagy, türkmenistanlylaryň müňlerçesini, dürli ýaşdaky we dürli kärdäki adamlary özüne çekýän köpçülikleýin sport ýaryşlarynyň geçirilmegi Sportuň dürli görnüşleriniň ösdürilmegi ýurdumyzyň türgenleriniň abraýly halkara ýaryşlarynda üstünlikli çykyş etmegi bu ugurda geçirilýän uly işleriň netijeleridir. Mähriban Arkadagymyz zähmet rugsadynyň dynç alyş günleriniň dowam edýän pursatlarynda maşgala agzalarynyň arasynda boldy, sportuň dürli görnüşleri, aýdym-saz sungaty, döredijilik işi bilen meşgullandy. Dynç alyş pursatlarynyň birinde mähriban Arkadagymyz ses studiýasynda saz sungaty, aýdym-saz dünýäsiniň aýratynlyklary bilen meşgullanyp, agtygy Kerimiň täze döreden saz eserini ýerine ýetirmekde sungat ulgamynda ulanylýan dürli usullardan peýdalandy. Hormatly Prezidentimiz täze saz eseriniň her bir parçasyny dürli saz gurallarynda ýerine ýetirip gördi. Mähriban Arkadagymyzyň agtygy Kerimiň döreden täze sazy Ýaşa Türkmenistan, Bedew wady bilen diňe öňe diýip atlandyrylýar. Hormatly Prezidentimiz täze döredilen sazy dürli görnüşli saz gurallary arkaly ýerine ýetirip, onuň birnäçe parçalaryny dürli ugurlar boýunça işledi. Şeýle hem Mähriban Arkadagymyz bi eserde dürli saz gurallarynyň owazlarynyň utgaşmagy bilen baglanyşykly usullary ulanyp, saz eserini timarlady. Mähriban Arkadagymyz agtygy Kerimiň döreden sazynyň notasy esasynda täze eseriň her bir parçasyny onuň bölümleri arkaly sazyň owazlylygyny artdyrdy. Ile döwlet geler bolsa, Parahatçylyk sazy dostluk, doganlyk sazy, Medeniýet halkyň kalbydyr ýaly tutuş adamzat ähmiýetli eserleri döreden Mähriban Arkadagymyz Saz sungatynyň ynsan ruhuna täsiri, onuň adamlary täze ýeňişlere ruhlandyrmak ýaly täsin güýji barada giňişleýin gürrüň berýär. Ýeri gelende aýtsak, mähriban Arkadagymyzyň agtygy Kerim sazçylyk mekdebi tamamlap, saz sungaty boýunça diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, Türkmenistanyň çäklerinden daşarda-da meşhurlyk gazanan, Türkmenistanyň halk artisti Orazgül Annamyradowadan tälim aldy. Ussat sazanda, köpleriň halypasy Kerime saz sungatynyň inçe syrlaryny irginsizlik bilen öwretdi. Mähriban Arkadagymyzyň agtygy Kerim ýetginjeklik ýyllaryndan başlap saz sungaty bilen meşgullanyp, atasynyň görellesine eýerip, saz sungatynda birnäçe eserleri döredendigi hemmelere mälimdir. Halypa sazandanyň tälimini birkemsiz ele alan Kerim, bu gün bolsa Ýaşa Türkmenistan, Bedew bady bilen diňe öňe atly täze eserini döredip, ony ilki bilen atasyna diňletdi. Agtygynyň täze döreden saz eseriniň ilkinji diňleýjisi bolan mähriban Arkadagymyz Kerimiň sungat ýoluna guwandy. Mähriban Arkadagymyz döwrebap sanly tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün edilen ses studiýasynda bu eseri birnäçe ugurlar boýunça gaýtalap, oňa dürli öwüşgin çaýdy. Hormatly Prezidentimiz täze saz eserine mähriban halkymyzyň gazanýan üstünliklerini, bedew batly ösüşlerimizi, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzy wasp edýän goşgy setirlerini salyp, hiňlenip gördi. Hormatly Prezidentimiz bi eser barada ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň, kompozitorlarynyň, ýazyjy-şahyrlaryň, aýdymçylaryň we sazandalaryň pikirleriniň wajypdygyna ünsi çekdi. Olar bu baradaky isleg-arzuwlaryny, döredijilik tekliplerini mälim etseler, oňa mynasyp goşgy setirlerini taýýarlap, aýdymçylar ussatlyk bilen ýerine ýetirseler, Garaşsyzlyk baýramçylygymyza mynasyp sowgat boljakdygyny belledi. Şeýlelikde, hödürlenýän teklipler esasynda mynasyp goşgy setirleri bilen sazlaşygy emele getirmek arkaly döredilen aýdymyň ýerine ýetirijilik babatda gowudan gowusy seçilip alnar. Täze eseri döreden döredijilik işgäri bolsa sylaga mynasyp bolar. Şeýlelikde, ajaýyp saz eseri bilen belent ruha beslenen sözleriň utgaşmagyndan kalba ýakyn eserler döreýär. Munuň özi ýurdumyzda ähli ugurlar babatda nusgalyk eserleriň döreýändigini has aýdyňlygy bilen äşgär edýär. Şeýle hem dynç alyş günleriniň birinde mähriban Arkadagymyz ýary gije kuwwatly sport awtoulagynda Garagum sährasynyň ýollarynda menzil aşdy. Ýeri gelende aýtsak, mähriban Arkadagymyz bi sport awtoulagyny ogly Serdar bilen bilelikde çyzgylaryň esasynda birnäçe enjamlaryny çalşyryp, hereketlendirişini güýçlendirip, ýörite taýýarlapdy. Hormatly Prezidentimiz sagdyn durmuş ýörelgesiniň işjeň tarapdary bolmak bilen, köpçülikleýin bedenterbiýäniň we sportuň ösdürilmegine, uly ähmiýet berýär. Sportuň dürli görnüşleri, şol sanda awtomobil sporty bilen meşgullanmakda ildeşlerimize nusgalyk görelde görkezýär. Görşüňiz ýaly, mähriban Arkadagymyz kuwwatly sport awtoulagyny ýokary tizlikde sürüp, Garagumuň çylşyrymly ýollaryny ussatlyk bilen geçmegi başarýar. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, islendik ýagdaýda çalt çözgüt kabul etmek hem-de hereket etmek sürüjiniň esasy endigi bolmalydyr. Şunda ulagy sürmegiň düzgünine düşünmek we ony duýmak, öwrümleri geçmegiň, bat almagyň hem-de ulagy saklamagyň düzgünlerini berjaý etmek wajypdyr. Mähriban Arkadagymyzyň sport awtoulagyna ussatlyk bilen erk edip, çöl giňişlikleri bilen okgunly menzil aşyp barýan pursatlaryna, Gündogar tarapdan şapak gyzaryp başlady. Munuň özi bütin äleme ýagtylyk we ýaşaýyş eçilýän Günüň haý diýmän dogjakdygyndan habar berýär. Ýuwaş-ýuwaşdan ýokaryk galyp başlan sahawatly Gün älem giňişligini ýagtyldyp başlady. Mähriban Arkadagymyzyň sport awtoulagy bolsa Tähranyň çylşyrymly ýollary bilen Barha batlaryp barýar. Bilşimiz ýaly, Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi şygary bilen geçen iki müň on sekizinji ýylda Ýurdumyzda Amur-Hazar iki müň on sekiz halkara awtorallisiniň guralmagy we onuň uly üstünliklere beslenip geçirilmegi mähriban Arkadagymyzyň asylly başlangyçlarynyň giň goldawa eýe bolýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Şeýlelikde, ýurdumyzda awtomobil sporty yzygiderli ösdürilip, türkmen türgenleri halkara derejesinde geçirilýän ýaryşlara yzygiderli gatnaşýarlar, we ýokary netijeleri gazanýarlar. Häzirki pursatda Garagum sährasynyň ösümlik dünýäsi ynsan ruhuny göterýän şekilleri emele getirdi. Şu ýylyň baharynda ýagan bereketli ýagyş sähranyň ösümlik dünýäsine özboluşly täsirini getiripdir. Munuň özi ýyllaryň sahawatly we bereketli gelýändigini äşgär edýär. sportuň dürli görnüşleriniň, şol sanda awtomobil sportunyň ösdürilmeginiň ýurdumyzyň ekologiýa derejesiniň sagdynlaşdyrylmagy bilen baglanyşykly işler bilen utgaşdyrylýandygyny aýratyn bellemeli. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli künjekleriniň, şol sanda Garagum sährasynyň ekologiýa derejesiniň degişli derejede saklanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Garagumuň çäginden halkara awtorallisiniň guralmagy, özboluşly ekologiýa talaplarynyň berjaý edilmegine utgaşdy. Şunlukda, Amur-Hazar iki müň on sekiz halkara awtorallisine Eko-reýs derejesi berildi. Ýurdumyzda halkara awtoralliniň guralmagy sportuň bu görnüşiniň giňden wagyz edilmegine hem-de onuň iri möçberli ýaryşlary kabul edip bilýän döwlet hökmünde Türkmenistanyň dünýä derejesindäki abraýyny berkitdi. Munuň şeýledigini halkara awtoralliniň Guramaçylyk ugruna ýokary baha beren halkara derejeli hünärmenleri tassykladylar. Mähriban Arkadagymyz Türkmenistanda iri sport ýaryşlaryny geçirmek üçin hemme zerur şertleriň döredilmegine aýratyn ähmiýet berip, olara sebitde we dünýäde parahatçylygyň we dostlugyň pugtalandyrylmagyna ýardam berip bilýän, halklary we medeniýetleri jebisleşdirýän çäreleriň derejesinde ähmiýet berýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň awtomobil sportunyň öňünde uly mümkinçilikler açylýar. Bu işde Mähriban Arkadagymyzyň şahsy göreldesine möhüm orun degişlidir. Hormatly Prezidentimiziň aýratyn üns bermegi netijesinde türkmen awtomobil sportunyň Maddy-enjamlaýyn binýady düýpli täzelendi we giňeldildi, ýokary tizlikli sport awtoulaglarynyň täze kysymlary satyn alyndy. Munuň özi ýaşlaryň sportuň bu görnüşi bilen köpçülikleýin meşgullanmagyny şertlendirdi hem-de sport ulaglarynyň sürüjileriniň we olaryň tälimçileriniň ussatlygyny ýokarlandyrmak üçin zerur şertleri döretdi. Şu pursatda mähriban Arkadagymyz kuwwatly sport awtoulagy bilen Sähra giňişligi arkaly menzil aşyp barşyna agtygy Kerimiň täze döreden sazyny diňledi. Ýaşa Türkmenistan, Bedew wady bilen diňe öňe atly täze saz eseri, Özüniň jadyly owazy bilen ylhamyňy joşdurýar. Belent ruha beslenen ýakymly saz sähra giňişliginde halkymyzyň özboluşy dünýäsi bolan Garaguma aýdýan alkyş senasy bolup ýaňlandy. Mälim bolşy ýaly, mähriban Arkadagymyz agtygy Kerim bilen birlikde birnäçe aýdym-saz eserini döretdi. Hormatly Prezidentimiziň zehininden çykan belent owazly aýdym-sazlar kalba ýakynlygy bilen adamlaryň söýgüsine mynasyp boldy. Sähra giňişliginde ýaňlanýan joşgunly saz Türkmenistanyň ösüşleriň belentliklerine tarap bolan ynamly gadamynyň, halkymyzyň mähriban Arkadagymyza bolan söýgüsiniň senasyna öwrülip, dadyly owaz bolup eşidilýär. Şeýlelikde, mähriban Arkadagymyz Garagum sährasy boýunça kuwwatly sport awtoulagynda çylşyrymly ýollary geçip, gün batyp, sähranyň garaňkylygy beslenýän pursatlarynda sähranyň özboluşly künjegi bolan Garagumuň ýalkymy diýen ýerine geldi. Mähriban Arkadagymyz düýp özboluşly täsinligiň daşyndan öwrüm edip, onuň keşbini we aýratynlyklaryny synlady. Hormatly Prezidentimiz awtomobil sportunyň ösdürilmegine yzygiderli goldaw berýär we sportuň bu görnüşiniň höweslendirilmegine giň ýol açýar. Görşüňiz ýaly, mähriban Arkadagymyz sport awtoulagyny dolandyrmagyň başarnyklaryna ussatlyk bilen erk edip, birnäçe çylşyrymly hereketleri ýerine ýetirdi. Hormatly Prezidentimiziň goldawlary netijesinde ýurdumyzyň awtomobil sporty ösüşe tarap täze itergä eýe boldy. Sport awtoulaglarynyň hatyry täze kysymly ulaglar bilen yzygiderli artdyrylýar. Munuň özi awtomobil sporty bilen meşgullanmak hem-de awtosportuň ussatlarynyň täze neslini taýýarlamak üçin giň mümkinçilikleri açýar. Mälim bolşy ýaly, Garagum sährasynyň Garagumyň ýalkymy diýen künjegi dünýäniň bu ugurda iş alyp barýan köp sanly alymlarynyň ünsüni özüne çekýär. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Garagumuň ýalkymy atly täsin künjek ylmy taýdan öwrenilmeli we manysy açylyp, geljek nesillere ýetirilmeli täsinlikdir. Çünki bi özboluşy künjek Garagumuň jümmüşinde ýerleşip, ol türkmen güneşini, halkymyzyň kalbynyň ýylysyny has aýdyňlygy bilen äşgär edýär. Dynç alyş günleriniň dowam edýän pursatlarynda mähriban Arkadagymyz türkmen alabaýlary hakyndaky täze kitabynyň jemleýji setirlerini ýazmak bilen hem meşgullandy. Ylmy maglumatlara görä, taryhy birnäçe müňýyllyga uzaýan alabaýlar hemişe adamlaryň hemrasy, olaryň ýakyn ýardamçylary bolupdyrlar. Mälim bolşy ýaly, alabaý tohumynyň batyrlygy, gaýduwsyzlygy hem-de eýesine juda wepalydygy baradaky maglumatlar dünýä ylmynda möhüm orny eýeleýär. Şöhratly pederlerimiz türkmen alabaýlary, ahalteke bedewleri we ajaýyp halylar ýaly bütin dünýäniň ykrarnamasyna eýe bolan milli gymmatlygy döredipdirler. Bu milli gymmatlyklar müňýyllyklaryň dowamynda öz ähmiýetini ýitirmän barha kämilleşdirilipdir we ösdürilipdir. Taryhdan belli bolşy ýaly, türkmen halky islendik işiň başyna baranda, oňa ýüregi bilen ýapyşyp, zehinini siňdirýär. Bular barada bellemek bilen, mähriban Arkadagymyz pederlerimiziň döreden gymmatlyklarynyň dünýä derejesinde kämillige eýe bolýandygyny, türkmen halkynyň ahalteke bedewleri, türkmen alabaýlary, aw tazylary we ýel halylary ýaly döreden gymmatlyklarynyň asyrlaryň dowamynda öz ähmiýetini ýitirmeýändigini aýdýar. Türkmen alabaýlary örän akylly, batyr köpekler höküminde ykrar edildi. Şeýle hem olar duýujylyk ukyby örän ýokary bolan üşükli, aýratyn-da gorag babatda tapylgysyz hasaplanylýar. Olarda eýesine öwrenişip, olar bilen uýgunlaşyp, adamlaryň ýakyn hemralaryna öwrülmek ukyby ösen bolýar. Bu bolsa, mähriban Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, alabaýlaryň ýagşylygyň tarapdardygyny aňladýar. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz köp ýyllaryň dowamynda türkmen alabaýlarynyň taryhyna degişli maglumatlaryň toplanylmagyna, ýurdumyzyň çäginde iň gadymy künjeklerde gazuw-agtaryş işleriniň geçirilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Bu işleriň netijeli alnyp barylmagy bolsa türkmen halkynyň taryhyny, olaryň döreden aýratynlyklaryny dikeltmekde möhüm orun eýeleýär. Geçirilen ylmy-barlag işleriniň dowamynda beýleki gymmatly maglumatlar bilen bir hatarda, alabaý tohumdaky itleriň taryhyna degişli gymmatly maglumatlaram yzygiderli ýüze çykarylýar. Hormatly Prezidentimiziň täze kitabynda-da şunuň ýaly gymmatly maglumatlaryň mynasyp orun eýelemegi bu eseriň ähmiýetini has-da artdyrýar. Mähriban Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, türkmen alabaýlary çopanlaryň ýakyn syrdaşyna öwrülýär. Munuň özi alabaýlaryň wepalylygyny, olaryň aýratyn häsiýete eýedigini aňladýar. Türkmen alabaýlary özlerini erkin duýýarlar. Alabaýlaryň ýaşaýan maşgalasynyň agzalaryna garaýşy welin, ýakymlydyr. Olar şol öýüň çagalary bilen hasam mähriban bolýarlar. Ynsanyň dünýägaraýşy, durmuşy we ykbaly tebigat bilen aýrylmaz arabaglanyşykly bolup durýar. Mähriban Arkadagymyzyň türkmen alabaýlary hakyndaky bu täze kitabynda taryhyň dowamynda güýçli, gaýduwsyz, akylly, çydamly hem-de wepaly türkmen alabaýlarynyň halkymyzyň maşgala agzalarynyň birine deňelýändigi baradaky gyzykly gürrüňler esasy orun eýeleýär. Halkymyzyň köp asyrlaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryna aýratyn ähmiýet berýän mähriban Arkadagymyz bu täze kitabyny döretmek işinde gymmatly taryhy maglumatlardan ugur alyp, olaryň eserde mynasyp orun eýelemegine möhüm üns berdi. Şunlukda, mähriban Arkadagymyz türkmen alabaýlaryna bagyşlanylan täze kitabyny ýazyp tamamlady we ony neşir etmäge berdi. Mähriban Arkadagymyzyň türkmen alabaýlaryna bagyşlanylan bi täze eseri türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda döreden deňi-taýy bolmadyk milli gymmatlyklaryny has-da dünýä ýaýmakda uly ähmiýete eýe bolar. Şu günler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümi gyzgalaňly dowam edýär. Bu sapaly möwsümde çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezlerinde yzygiderli guralýan medeni-köpçülik, sport şäherleri, şeýle-de gezelençler durmuşymyzyň gül-gunçalary bolan körpeleriň berk bedenli, sagdyn, giň dünýägaraýyşly we ruhubelent adamlar bolup ýetişmeklerine oňyn täsir edýär. Ýurdumyzda bedenterbiýäniň we sportuň ösdürilmegi, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegi, oňa ilatyň, aýratynam, körpeleriň işjeň çekilmegi bilen baglanyşykly meseleler hormatly Prezidentimiziň çagalar hakyndaky aladasynyň esasyny düzýär. Bagtyýar çagalar, olar biziň ertirki.